וואס מיינט זי גייט צוזאמען אז ס'איז א ענין וואס מ'קען ארויסנעמען איינס פון די אנדערע? מטה איז א לשון פון הטיה, הטיה מיינט זיך געבן א בייג, מסיים מיינט אז ס'פארט, אז דו געבסט זיך א בייג צום אייבערשטן און מאכסט צו באשעפער ביז דא איך געב אויף, מסיים אזא זאך אין נעמען פארן, איך האב אויפהעריג קאנטראלן די מצב, לכו יעצט ווארף מיך ארויף אויף דיר, א זאך אין זיך נעמען פארן א מחיה, מטה איז מסע, וואס איז דיין גאנצע לעבן זיך נעמען פארן? שטעל עס לכתחילה אויס אז פאר ווארפסט ארויף אויפן אייבערשטן די וועלט זאגט. ס'גייט נישט ווי מ'וויל זאל מען וועלן ווי ס'גייט, זאגט דער לעכעוויטשער, איך זאג, וויל ווי עס גייט וועט עס גיין ווי מ'וויל. לכתחילה שטעל עס אויס אז ס'זאל וועלן ווי ס'גייט און נישט אז איך זאל פירן און קאנטראלן די מצב. זייער א וויכטיגע זאך איז די איי אמינא איך לאז מיך פאשן ביים אייבערשטן השם רואי לא אחסר די אייבערשטער ווען מ'פאסט דיך לא אחסר וועט מיר גארנישט פעלן. א מענטש וואס מאכט אפ די אייבערשטער קאנטראלט מיין לעבן, וויפיל דו ווילסט עס קאנטראלן, די אייבערשטער קען דו ווייסט אלץ דו ווילסט עס קאנטראלן, ער קען מאכן עס זיין פונקט אזוי גוט ווי דו ווילסט עס קאנטראלן און סאך בעסער ווייל די אייבערשטער איז בלי גבול ותכלית, די אייבערשטער קען סאך בעסער ווי אונז, ווייל זיי האבן טון די גאנצע פאר אונז, און ער וועט שוין מאכן, פירן, אז דו זאלסט גוט אנדרייען די מצב בסייעתא דשמיא, די אייבערשטער קען בעסער פון אונז אלע, מה טוב איז געווען זיך אבייגען צום אייבערשטן, משא כ ער האט זיך אלעס נעמען פאר א פליגער טרייף אז די ווארט שטאט, די ווארט שטאַט, און די ווארט שטייט, איז אלעס די טייטש, ס'איז אלעס די זעלבע אותיות, א שטאט איז א ביזי פלאץ, מ'האט נישט קיין צייט צו אטעמען. שטאַרט, מיינט טוט שטאַרט, מען טוט אָטעמט יאָ, מען אָטעמט אַריין, מען אַט, א', אָטעם איז מען אַט, א', איין זאַך אויף אַ מאָל, מען אַט אַ ביסל, א', איינס אויף אַ מאָל, נעמט אַ טיף אָטעם פון צייט צו צייט, לע, ליט, נ, רייוועך, להתבונן, און דעמאָלט, אַז דו גייסט, ווען עס איז אַ מצב פון שטאָט, עס איז ביז יענע אָנגעצויגן, זעצטו שטאַרט, זאָלסטו וויסן, זיין טייטש, עס וועט זיין בעסערע פירוש המילות, עס וועט קענען בעסער מסביר זיין פאַר מענטשן, מ'וועט קענען מער הערן וואָס דו האָסט צו זאָגן, מ'וועט מער אָננעמען וואָס דו האָסט צו זאָגן, גיי מיט אַ רואיקייט. עס איז טייטש און ס'שטייט אז ס'שטייט אזאך וואס שטייט זעט מען אה ס'שטייט נעמט עס אן ווייל ס'שטייט אזוי סאו נאכאמאל שטאט שטייט טייטש און יא זאכן שטייט ס'טוט אוועקשטעלן פיין פעסטע יסודות בסייעתא דשמיא.